Belê guhdar û temaşevanên programê Rojbaş bi bernameyê me bi were berdewam e. Wekî me pê amaje kirî di destpêkê de jî ku îro em ê mêvandariyan vîskar û helbestan Îbrahîm Qasim bikin ku ew jî endamê Komîta Giştî di Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriye de ye. Dembaş birêz.

Gelek spas. Em gelkî kêfxweş in tu îro mêvanê programê Roj baş î. Em dixwazin destpêkê de birêz tu ji me re bêtir bidê xuyakirin. Îbrahîm Qasimkî ye, êşkî dê ji dayîk bûye. Bêtir em dixwazin tu ji me re ji guhdar û şopînerên programê Roj baş re bidê xuyakirin. May ser çava gelê bi xiristinan destpêk destpêkê ez ji jina we pîroz dikim. ya hemû karmendên Radyoya Rêbaz û hemû maşevanên we guhdarên we dikin. Dibêjim cejna we pîroz bê. Spas. Ez Brahîm Mela Qasim im. Navê min carna tê Brahîm Qasim, carna Brahîm Mela Qasim. Ez ji gundê Hemzebegiyê me ji herêma Dêrikê, ji aliyê Koçera. Ez nivîskar û helbestvan im. Jiyê jiyê min ez pêncî û heft sal e. Belê. Ji mêj de dijî. Hefteyê niha bibûre niha bi dest nivîsa helbesta kurdî kir. Belê mamoste te kengî dest nivîsê kir? Dixwazin destpêka nivîsa te kengî bû? Kî alîkar bû? Kî te teşciyê kir? Kî bi te re rawesta? Kî ev yeke di hundirûyê te de dît nivîs? Kî alîkar bû bêhtir te re? Wek hûn dizanin mala me malek olî bû. Bavê min kesekî ala bû, xwendevan bû. Ji xwendinê gelkî hez dikir. Bi taybet pirtûkê pirtûkxana wî hebû. Di pirtûkxana wî hinek pirtûkên kurdî hebûn.

Em got berhemê gelek nivîskarên kurd, gelek ji wana tevî kurd in lê berhemê wa nivîsa wa bi zimanê erebî ye. Sedema vê yekê çi ye di derîna te de? Xwedê ew ji bo qedexekirina zimanê kurdî bû. Tu medrese û tu zango tune bûn kurdî. Hema her me di xwedîtiya bi zimanê erebî dixwînin. Ji bo vê hawî û ew ew ragihandin tune bû. Ew kesên pisporê di zimanê kurdî de hebin bi xelkê perwerde kirin tune bû. Ev nifşê me ji beriya me jî ji piştî me re jî bi rastî gelek asteng dîtin heta elimîne zimanê kurdî heger heger di rêya fêrbûnê kesekî hat alîkariya wa kir di wextekî de demekî kurt de

Belê. Dikarî bêhtir behsa berhemê xwe bikê ji me re? Te çend pirtûk weşandine, te çend çap kirine? Eger dîwanê te hebin, dikaribî bêhtir ser berhemê xwe ji me re biştalî? Belê. Dîwana dîwana min e yekê navê Şîn û Zayin sala hezar sed û nod û yekê de min çap kir. Belê. Ew dîwan rengê alê katibê bû. Wê çaxê ti alavên nivîsandinê tune bûn wek kompûter e vî rengî. Lê me careke dîtir çap kir. Ew jî çapkirneke herêmî bû ne me li tu cihê taybet çênekir. Belê. Baş bû ew Hate belavkirin notoyê kê de ser wê ser vê pirtûkê ez hatime girtin şereyê Filistîn ez girtim û ez gelekî êşandim. Heta me karî xwe xilas kir ji hêrê hate tercemekirin bi zimanê kurdî bi rêya kesekî kurd bû di Di wir de kar dikir. Ew yê alîkariya min kir ji xelkê Efrînê bû. Ji bo vê haviyê ez gelekî spasiya wî dikim. Heger sax bê min bê jî ez spasiya wî dikim ku tercemek tercemek da yê da hêlişt ku ez min parêse yan ji eskincê. Belê. Silav û rêz ji bo wî jî eger niha guhedariya min dikî, guhedariya programê Roj baş dikî. Mamoste ti helbest nê te niha berdestê te hene dikare Berhemê yê di doyê dîwana doyê hata hazirkirin di du hezar û çarê de xlas kiribû lê derfet nekete min ez çap bikim. Piştî çend salekî min çap kir, navê wî jî Fîgan e. Ew jî helbestên bi şêweyê klasîk in û binekên nûjen jî tê de hene.

Pêlewazên helbesta kurdî yanî bihûrê helbesta kurdî lê min du pirtûkê dî jî çap kirin. Yek jê vekolînek lezgîn di tore û pêlewazên helbesta kurdî de wek beyan welaxa di zimanê erebî lê bi kurtayî. Dûvira min pirtûke dî çap kir

û pêlewazên helbesta kurdî biqetandin û birên wê û xwendina helbesta kurdî ya klasîk bingeha wê me jêr danîn. Belê. Belê. Ti helbestê tenha berdestê te hene? Dikar bê tu em guhdarî lê bikin yan tu ji me re bêjê

Ger bidin min sed hezar al, yek ji wan qet nagirim, Canê min bo wê fida ya, her tenê wê hilgirim. Min bi feryad û fîganan, hem bi rist û aferîn, Sond û peyman pê me dana, şûnde qet nazîvirim. Dijminê wê pir xedar in, Tim li ser wê ceng û şer ê ku destê xwe dirêj kit, destûlêngan lê birim. Tu dizanê ey Xuda min yek tenê alek heye, ez penî û hem xulam im, aşiq û hem hezkir im. Sucdeya ber ez wê nadim, sed hicaz û sed nimaz. Vaya jor ser min di ref ref, pê reva ez dê firim, Kî bibêje min tu dînî, qet ji min nagirin hevok. Lê ji ber şûx û şemalê hin dibê qey kafir im. Kafir im em alperêz in, ew bi nîşan û netew min bi navê roj û xorşîd, cimmişîd û xawir im. Yê li hember wê ku rabit, wê li bin hilmê bisot. Qey nizanin avîta bim, hem pizot û agir im, Heps û zîndan û sikenca ewlenik min tev de hîç. Dê westa bim birêz û sernişîv û daxurim. Sed melek û padîşah û amîrên jeng top û tank hilweşîn û têk fena bûn. Her yekim xwe ragirim Ev ereb û tirk û îran pê re heşd û daişîn. Her ji bo wê xwîn me riştî dê bijîm û namirim. Zor spas ji bo vê helbesta gelekî xweş rastî em destxweşiyê li te dikin gelekî jî xweş bû rastî mamoste tu tenê netewî dinivîsê yan civakî tu evînî çi bêhtir tu dinivîsê.

Bijî min di bîra xwe de bînin ez bi tenha mame dîl mam di bin dest pî û lingan de bi herî û xwîl kîl derbeder ez na gelan de bê xwedî û hem ecîr min digot her dê bibim min digot her dê bibim ez carekî zana û jîr Êş û azar bê hedarî, derd û xestên bê kewa, heyf mixabin jî û zana man li ser av û dewa. Qîmetê min nagirin tev, ez birîndarek sivîl, roj bi roj ez bê qelafet, ber derî ez bûm dexîl. Ev welatê pir û ev ev welatê têr û pir geşt, ma di deştê ejdehak, girtin û lêdan û kuştin, teyr û baz û hem qirak. A grûpê tu gurî hem gaz kirin ba û hewa min bi cihî hê lişt û pê per şûnda man re fên kewa. Belê. Ev beşek bû bes tenê. Gelek spas, destê te sax be, bi rastî ev jî piştî rewşa penaberiyê miletê me hemû jî rastî gelek zehmetiya hat. Hûn jî wekî nivîskar hûn rastî zehmetiya hatin piştî ev rewşa penaberiyê. Xwedê em gelekî. Rast e tîj me çêbûn, ev penaberê me çûn, dil ê şîj me çêkirin. Helbet zarokê me û eyalê me û kesên me, mirovê me, nasê me ji çûn bar kirin. Rastî dil êşîke mezin ji me çêkir. Ew hestên netewî kêşandin bi rastî. Erê me wek gotî xewnê me de û eyala me de Em karekî ji bo welat xwe bikin, ji bo rewşa miletê xwe bikin, lê mixabin têk diçoyan. Belê rastî karê we jî karekî netewî ye birêya nivîsa we tevî zehmetiya we tevî êşa we lê tevî vê yekê jî hûn mil bi milê miletê xwe re dirawestin Hûn bêtir ê şawa jî didin xuya kirin biriyan bî sawana. Ee ji ber çi yan jî ev Komîta Giştî yan Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriye ewî jî çi alîkar were kir tevî ku ti yekî endamê Komîta Giştî di Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriye de çi alîkarî ji we kirin, pirtûk çend çap kirin? Nikare gelekî wesfedanê xwe bidin. Lê bawer ke Yekîtiya me Nivîskarê li Kurdistan Sûriya bi hêz bi gelekî alîkariya alîkariya ku dayî hevalên xwe taybet kesên endam di têda wek her weha hijmara wa sed û çil û pênc nivîskar e hin jê ji der bene jî û heft

Em karê xwe û wek gotî çalakiyên xwe berdewam in. Em karê xwe dikin ji bo wêjeya kurdî, ji bo edeba kurdî, ji bo alîkariya van kesên hevalên xwe yên ji dervê ne, ji dervê yekîtiya me jî em pirtûkê wan çap dikin, alîkariya wan dikin. Em çalakiya ji wan çêdikin wek êvarên helbestî yan çîrok yan gotar ew vî rengî em ji wan re haziriya dikin û. Ev karekî wek gotî rewşenbîrî ye, karekî wêjeyî ye, em berdewam in. Belê. Yekîtiya Nivîskarên Kurd tenê pirtûkên endamên xwe tenê çap dike yan jî çi kesê ku bixwaze pirtûkekî çêkê bi tomar bike, nivîsekî tomar bike, hûn ê alîkarî were bikin? Belê bê bê guman me ti care pirtîtî Cudayî nekire nav endamên xwe û kesên ji dervê yekîtiyan lîstkara. Belê. Bê layen bê em piştgiriyê li hemû kesî dikin û ev pirtûkê be çap kirîn sala bûrî me yazdeh pirtûk çap kirin ji wa ji wa çar pênc endamê yekîtiyan me bûn û yê din ji derveyê bûn.

Komîta berhema me û wek gotî hûrbûniyê û em lê dikin heger şaşî we nabin em li hevalê xwe vegerênin lê vegirin va şaşiya rast ser rast tensîqa qapeya ekî cêmatî hebin em alîkariya wan dikin heger hinek pispor hene di vê warî de em alîkariyê dikin bi rastî. Dest xweş jî li we dikin bi rastî. Te helbestê dîn ha ber destê te hene yê netewî ku dikare ji me re bixwêne. Eger evînî bê baş bê ji ber ku te netewî got û civakî eger evînî hebê baş bê eger tu bixwazê ji me re netewî jî bêjê em ê gelekî kêfxweş bibin. Bike baş e ez ê vê jî bixwînim li Tetewî. Belê belê kem. Namek Carek min di bîra xwe de bînin hunerê min Serbest biçinînin gul û sêvên ji berê min Îro nûgehana ne buhana difiroşim Serbest Nûdizêtin ji reh û tev deverê min. Hawîr li Misur gul xemilandin, neqîşandin. Şûnwar divekolîn, xwe dinasîn guherê min. Aşiq bû cegerxwîn, ji nû ber hîm te diînin. Ala te ye rengîn, dihejînin rûperên min. Çil sal divejînim, dihejînim, diweşînim. Wênên te welatî dinixşînin şe'irê min. Sûlav gelekî zû ji çiyan tu ji min şetê xwar. Pir hêz tu dibê, dibêtin, me dibêtin di berê min. Bawer ne delayek Ku ne êdî ne yek bî ne bi yek hêz, tu ji min dike agir hemû gund û şeherê min. Lawaz nebe carek di xebatê, di çicengê, sozdar ji xwe helbet digihînin çeperê min. Pirwan xemilandin hemû rengên di siriştê. Şerbet de bi noşî, de bi nosî weke ê min. Fîgan dikî îro çi re bilbil gelek xemsar. Bax û gul û çîçek dihewînin ke serê min. Aştî difirî hem dinûya saweke hercar. Halan dike ba şok diqetînin ji herê min. Bilbil çiya ger min di siruştê hebe pirke û qebqeb li pesaran Dide pir hêz cegerê min. Zor zor spas gelek spas mamoste destxweşiyê li te dikin ez ê pirsekê ji te bikim ji ber çi ev pirbûna yekîtiya nivîskarên kurd sedema vê yekê çi ye di nerîna te de? Pirbûn Belê bûne pir alî, ji ber çi? Sedema vê yekê çi dinirîne te de? Xwedê ew jî wek partiyê me gelek cara lev nakin lê mixabin yanî. Mamoste peywendiya we bi hevdû re heye yan jî herî kî bi tena xwe kar dike? Na na têkiliya me tev re heye hin ji wan Wek Yekîtiya Giştiya Pîskar û Jinamavanan têkiliyema baş jî bi hev re hene, çêbûne û em wek niha alîkariyê bi hev re dikin û her du her du kovarên me pênûsa pênûsa nû ya elektronî ya Yekîtiya Giştî çap dike. Û kovara me jî ya pênûsa azad ya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistanê ji Sûdên Sûriye, em wiha jî bi têkiliyê bi hev re dikin û li ser li ser rêveberiyê jî em niha têkiliya têkiliyan dane. Hêvî dikin înşela rojê werê de hûn agahînê baş li ser me bîzin. Sendîkaya Rojnamevanên Rojavayê Kurdistanê jî, Enama ofîs li Hewlêrê vekir bi hev re me vekiriya yek ofîsa û gotî ew têkiliyê me ji here û çalakiya jî em bi hev re dikin. Her demî ev çend gelek gelek çalakiya me bi hev re kirina ti ti yanî ti ti arîşe di nava nava we de tune ya. Na ew jî ne yekîtiya giştî jî. Belê. Belê. Mamoste nivîsên te, pirtûkê te ê ku te weşandîn li kî derê hene? Kesên ku bixwazin wajê bixwînin li kî derê bi dest têne dê destê kê dikevin? Xwedê bi wek ku ê hatiye weşandin li Cizîrê ye, li Qamişlo, Hise Çavdêrk û derdorê xwe ew hatine belavkirin. Mixabin me nikariye em biçin Kurdistanê. Lê ektroniyan mişkan bi rastî hevalên min ê ku ji derve li Bakur, Rojhelatê Kurdistanê û li Başûr me şiyandin û li Ewropa jî me gelek hevalên xwe rêkirinî ekronî rêkirin ji wan re. Û lê wek gotî cerîda û cerîda û nayê herêmî em hê newa jî. Ser hêlên înternetê jî di tişt nadiweşênê? nivîsên te. Xwedê beriya niha min tu jweşat. Ê bi rastî ev du sal sê salê min e ez nema karim ji ber dem mir e gelekî zehmet e. Piştre got xwişka Bihar bîst û du ketê ez û du hevalên xwe ne em sê kes in ê pisport li Dûnya ji pirtûka de. Bi rastî heta tu pirtûkekî xilas bikê tenê demekî gelek dirêj te re dibû. Hem çareseriya hem gotî kêşe tê dabin. Hûrbîniya şaşiyên ziman eger kîte jê ketibin yanî gelekî zehmet e. Yanî bîst û du kitêb gelekî barê me giran e. Bi rastî tu Wextê me yê taybetê min ê jî yanî karê mala min gelekî min kêmatî xistîye tê de. Belê. Û hinek roşa min a tenduristî jî gelekî saz kerdin. Ji bo vê hawî di ragihandinê de ez kêm derkevim bi rastî. Belê. Saxlemî yê ji bo te dixwazin û bi rastî karekî gelekî cêşanazî ye ku Ti bêhtir jî tu wê dikê giringiyê didiyê de bêhtir ji malbata te jî çi proje pêşiya te hene destpêkê de çi tiştek li ber destê te heye di dema niha de mamoste? Xwedê wek min gotî ji beriya du sal e min dest wêjeya kurdî kir yanî Wek muwadî muwadî di di di di edebl kurdî de. Belê. Ew bi rastî em pêwîstî wî beşî ne. Ew beş kêm e di nav miletê me de, di pîskarê me kêm ser dinivîsin. Min dixwest ez pirtûkekî bi vî awî derxim Rewşa milata, rewşa cîhanî, rewşa di warê gotî xweşbûna sirûştê mirovnivîsê çi pê be yanî rastî ev ji me re girîng e. Ev ev proje lê min niha rawestandiye bi rastî wek min gotî ez derfet tune Înşeala em hêvîdar in ku di rojê werê de înşeala em wê jî çap bikin, hêviya serkeftinê ji wir. Rastî ez jî ji alî me ve jî em hêviya serkeftinê serkeftineka berdewam e. Ji bo te dixwazim ji bo berhemê te ez dixwazim ku em nêzîk bêhtir pirtûkê te berhemê te em berdest bibînin werine weşandin di nêzîktirîn dem de. Mamoste em dixwazin dawî de nameya te çi ye? Bi Xwedê daxwaza ke min ne ji we tê xwest. Ji me bi xwe ya yani. Belê eger hêviyê te hebin daxwazê te hebin ke. Hêvînê min ê taybet hene. Bi rastî înşeala em ê nîzîk me dixwest em dezgehekî ji Yekîtiya Nivîskaran Kurdistan û ji him kesên ji derve wek muessesekî ji bo zimanê kurdî em damezrênin. Lê bi rastî te dît gelekî zehmet e ev kar. Karekî mezin jêr divê. Karekî di warê aborî de, di warê di warê ragihandinê de, qalavên ragihandinê, ew kesên ku tu nas bikî pespor in di zimanê kurdî de, tu bikarî wê hemû a bidê hevdû gelekî zehmet e. Lê di aliyê ragihandinê de wek me dixwest em ku Cihekî ragihandinê taybet ji bo ji bo zimanê kurdî, serrastkirina zimanê kurdî gelek kêşa hene, me dixwest em wa jî serrast bikin. Ev yanî xewnek e ji min re ku ev jî herê serî be. Pêvîne ku xewna te jî vê rastî di nêzîktirîn dem de jî hemû hêviyê te werine bicîkirin. Her wiha kesên ku tevlî nivîsiyê dibin, kesên ku hejnivîsê dikin, bi rastî ev rêxistinên fermî tunebûne we. Ev jî dike kêşeya kêşeyek li pêşiya wa ku yan jî bêtir rewşa aborî jî ev jî dibin kêşe pêşiya hemû nivîskaran de. Em hêviya serkeftineke berdewam dubare em ji te re dixwazin. Hiroham gelekî kêfxweş bûn tu îro mêvanê programê Roj baş bûyî. Nivîskar û helbestvan Ibrahîm Qasim endamê Komîta Giştî.